Insellmilkom, illum mi għandi personaġġ u ħanitkellmu dwar tema importanti li hija n-naħal u mi għandi il-Michael Muscat. Nsellimlek Michael. Nsellimlek Mario.
L-lum għanna tema naqxejn importanti u n-nis kultant joħduwa daqxejn kif jittaljan għalla leġġera ma mi għalla leġġera xejn. Għaqqas xejn, għanqas xejn. Għalix din hija xaħġa illi aħna tgħinna għall-ikel tagħna ta' kuljum. Eżattament.
U għandna problema serja fil-pajjiż li fil-fema tiegħi, naħseb anke fil-fema tiegħek għax insultajt li anke jien ir-rab minnaħal għalkemm fiċ-ċokon ħafna u kelli kaxxa u rnexxi nieħu xi tnax il-vażet. Alla jbierek.
Eh, eh, però innutajt li għanna problema normi u jilad il-problema li ġeja naħseb iktar minn 10 snin issa bil-mod il-mod. Ek nikkalkulaw iju, ek nikkalkulaw. Tal-bal ta' zunzan. Mela Michael, ejdinna xaħġa fuq ek.
Sewa, jina Illum pensjonant, fi żmien kont nallem l-iskola, zazax ta' 16 sena low level, allura hemm ċertu responsabilta. Imma dejjem il-familja konna kena daqsxejn ta' ġardina għal-Balzan. U nannu kien ħajjar l-missieri jizom Xi ferħ naħal. Dak iż-żmien kulħadd kien bil-qliel imma billi missieri kien Mastru Daxxa tajjeb kien ma' Royal Engineers ta' ġifieri żmien l-Ingliżi. Eh, kien jaħdem li njam u qatt ma kellu qlil dejjem ħadimhom fil-kaxxi. Allura dejjem aħna nafu l-esperjenza meta tfal dejjem ma' kaxxi dawk l-erba' kaxxi naħal f'din il-ġardina. U dak, ġifri da titkellem jiena fej forsi fim il-50s li niftakar jien kienu diġa qabel, ġifiri jisni jiena third generation. U uh, dana niftakarni aħna probabli kienet it-tendenza dak iż-żmien ta' kulħadd, in-naħal arqasu ħadd ma jagħti kasu fis-sens ħalli ħbi kwietu, fi żmien tal-għasel tmur u tiġbor l-għasel. U għazajbirek kont jibda se bl-inkwiet assolutament xmart ma nafu x'inhu. Eh, equipment biex taħdem ma kenniex, ma kienx hmm. eh, jeżisti ġifieri mhux il-faċilità li tixtri extractor u smoker assolutament. Mhux probabbli xi ħaġa tivvinta homemade. Eżatt, eżattament, imma billi kienu jkunu ftit kaxxi ta' naħal, tnieleb massimu forsa ħamsa. U tieħu rasel darba tradizzjoni kienet minn Santanna sa Santa Marija, ġifir mis-26 ta' Lulju sal-15 ta' Awwissu. Fis-sajf. Fis-sajf tiġbor kull ma jkun hemm. Insomma, u tmur. Kien ikun staġun tajjeb niftakar darba issa tinsiex la foundation ma kienu jeżistu xejn, ġifieri konna npoġġulu l-kaxxa b'għaxar tilari u biex jibnilek minflok mat-tilar right across u jtik kedda ma trid xejn. Imma niftakar darba Ipoġġilu l-kaxxa, ġifieri qed nitkellmu f'Marzu. Żmien kien hawn ħafna raba' u s-silla kien hawn ħafna annimali, allura s-silla kienet eh, tinżera ħafna u mis-silla jiġbor ħafna naħal. Mis-silla jiġbor ġifieri jekk malqa silla walqa ta' xi ħaġa oħra nektar tajjeb għas-silla jmur għax mill-lider ix-sugar content ir-ratio ta' sugar, fructose u glucose fin-nektar Ah, l-ilma huwa għoli ħafna. Allura jmur biex dik il-qatra li ġa ġab nektar fija kwantità iżjed ta' għasel mill eh, kieku mar fuq fjur oħrajn. U f'ġimma da mhux tal-imlija xiet, imlija bl-għasel. F'ġimma. F'ġimma.
F'ġimma.
Skantati.
Dak iż-żmien kien hawn iktar raba. Eżattament.
Kien aktar silla. Ġifieri kien kemm jaqsam daqsxejn sapruħu l-imrieħel. Żgur daqshekk. Eh, allura kien kollu irid jitla.
U żgur.
Għala fejn jitla biex minn ħalba nsan imur isib. Eh, insomma, niskantaw.
U ħames mili u xekk idur. Le ta' radius, le le nqas, radius mill-kaxxa 1.5 km radius li hija profitable Għax imbagħad jekk imur iżjed, ma ħajmur iżjed anka 3 km. Jomur tal xogħol.
Allura għandu għandu stomak wieħed mm. bħal tal-bniedem, u mbagħad għandu speċi ta' borza jew stomak ieħor fejn jaħżen l-għasil. Imma id-distanza jibda jieħu minnu mm. biex iġib l-enerġija biex allura ġi effettivament ma ġabx xejn. Ma ġabx xejn. Meta tkun fit-tul.
Imma productive area nikkalkulaw li radial 1.5 km. Ġviri dit tiġa għandu problem ma naħal mal-bini li qed jizdit fil-lokalitajiet eh, li daqar jikkompeti mal-bini bazzikament. Ew oħra, għanet kelmu bħal-balzan, ħallija. Kull dar kien kolla dik il-ġardina zaħira. U l-għara dak it-tlet siġrit ta' ċitru, siġra tal-lummija, ma' l-arinċ u mandolin. Allura, għalkemm inti qed tara abitat, imma effettivament hemm erja mhux ħażin ta' foriġ erja. Illum kull biċċa ġardina tela glokka konkos. Eġi dik problema oħra. Kolla bibtiħi. Issa, Michael, ehm, u importanti nejdu li l-isem Malta u għana għall-għasen. Eżattament. Isem mieġa ta' passalli anki fil-tifħira l-Malta, l-poezija, mhm. ismek, ismek, Malta, isem għanna naħal. Eh, L-axħar sentenza jgħid. Għatanna, għatanna mizzel fil-rekords fi żmien il-Romani. Kien għaw gvernatur Roman, għanju Zverres, li sara xi 20.000 eh, containers tal-foħħar tal-ħasel sarahom U n-nis Malta rrappurtaw head office, rrappurtaw ħruma jgħu. Għadġira kemmi Malta kienet importanti ah, ah, għall-asel tagħha. Iġbir, anka jisima huwa għall-asel. Mm-hmm. U ma mux biħmerija, għanna dokumenti li juru li veru. Iktar minn ismek ifisser asel. Eh, Skur, ma stax ikollok. Ma stax ikollok, l-istess għala ġanatan Vassalli fil-prezjati, għaw ġviri, ġviri, edin nejdu li Malta Hawnhekk il-periklu tagħha li ħa nispiċċaw nitilfu simna. Żguru. Ħa nitilfu l-għasel. Żguru, żguru. Ġifieri ara kemm ara x'aħna mhm. qed nitilfu. Li morna tippermetti li morna daqsxejn aħjar. Illum il-metodi li nafu għandna u l-apparat li nistgħu naħdmu bih għalmenu minn kaxxa tista' tieħu daqsxejn iżjed milli kontu ħabel. Ħaniftehmu mill-kaxxa Inti trabbi naħal bħali. L-ewwel f'moħħok huwa il-well-being tan-naħla. Il-kaxxa ġifieri jekk hemm l-għasel mhux se tieħu l-għasel, inti l-ewwel ħadd ħalli l-għasel tikkalkula kemm għandu u biex jgħix u inti tieħu l-ekstra li għandu. Ekk prosa sewwa.
U dik importanti li kikun minn għalbin naħal jifhimha mhux joħodlu kollox. Ah. X'imbagħad imollek dam damlek naħal ta' ħaddieħor. Ħajmut.
Ħajmut. Ġifieri isu inti għandek il-baqra taħleb U qtilt il-baqra biex tuħda xejn żied ħali. Xi 30% tħallilu? Jew kemm kemm jgħidu? Aħna normalment jiġri jekk wieħed jgħidu ħadnilu għal wissu. Six li fl-ewwel fil-bidu ta' settembru se jkollna l-ewwel xita u l-ewwel fjur. Allora normalment inħollulu il-brut chamber il-kaxxa ta' isfel fejn qed ikollu d-duqqajs u l-għasel tiegħu u l-polid dik assolutament ma missuwiex. U l-ekstra li jkollu ġiri fit-tieni żieda, fil-ewwel żieda, it-tieni kaxxa super li tkun fuqha, minn hemm nibdew, nibdew. Eżatt.
U tħalli fis-super inti ġiena dejjem ħalli 30% fis-super, nħalli julu. Jien. Ma nkunx daqshekk daqshekk. Skont meta sa tieħdu. Jekk jekk nafu li pereżempju s-sallum qed ikollna l-ewkaliptus, barka talla tal-ewkaliptus kien. Għax aħna normalment kien ikollna 20%. Biex ngħidu l-ewkaliptus daw siġar kbar. Daw is Li jagħmlu li jagħmlu l-kaċċaturi. Eżattament.
Għalkemm għalkemm hemm li jgħidu li s-siġar ewkaliptus tagħmel ħafna ħsara għall-art. Però n-naħla tgawdi minn. Għax kollox ħażin u kollox tajjeb. Ma tistax ikun. 20% konna naċċettawha fis-sajf, 20% tan-naħal imut. Normali kien ikun da. Bil-ġuħ ma jsibx. Din ġid din l-imbirka siġra. Illi tagħmel il-fjur tibda lek minn wissu. Fejn allura sa jmut bil-ġuħ u ma xejn. Sab dil-barka tal-la, di mhux fjura waħda tagħmel eni qed eni qed. U naħal. Xommu tiegħu. Imur għali għali. U tkompli um, settembru, ottubru, mhux il-ħaq mbagħad mbagħad il-ħarub tantu veru. Illum niġbru l-għasel tal-ewkaliptus u l-ħarrub għal Novembru. U xom marriħa tal-ewkaliptus ah, u jaħdmu. Xom isu fabrika ta' ċokolata ta' iva, ċokolata. Iva, xom. Xom u ġifir kemm minn hawn Speċjalment fil-għaxija meta jkun qed nixxef l-ilma biex eh, iġibu f'konċentrazzjoni ta' for ħlewwiet istuwan ilma. Alla qed jevapora ħafna ilma ma dik l-evaporazzjoni li tkun ħirġa barra mill-kaxxa xomma riħa bħalma sa da żmien da żmien ix-xomma riħa tas-satar ħirġa mill-kaxxa u fejn il-kaxxi.
Minna ħatija ma jimsaqqa. Jekk hemm erja fejn is-satar u tmur bħalissa għal tas-Sabata filgħaxija jkun ta' roħ qed irawwaħ biex jevapora l-ilma żejjed li hemm ħalli jnaqqaslu l-water content ħalli l-għasel jimmatura, ejwa, xom mal ma dak l-ilma ħireċ ir-riħa tas-satar. U għansett eccezjonali naħla hija jgħidu li jekk id-dinja tispiċċa mar naħal Nispiċċaw l Einstein kien qal li u naqbel miegħu xaw. Għawi kell li ma jiddependix minn naħal il-qamħ, per eżempju, ma jiddependix minn naħal iż-żebbux, ma jiddependix minn naħal il-leneb. Um, ma imma l-bqija l-frott li jħor kollu li niklu u l-ħxejjex jiddependu minn naħal. Albert Einstein kien qal li Erba' snin wara li nqered in-naħla, aħna jgħidu kien naħla u l-pollinators. Għandek iktar pollinators. Ħafna pollinators oħra. Kien bumblebee. Er- Eżattament, u biss bissa Malta għallunna li għandna madwar mit speċi ta' pollinator, imma l-iktar ikkonċentrat u l-iktar popolata hija l-ħanibi. Bismillah li fara u rutneri tagħna l-Maltija. Issa, barra minn hekk għandna naħla Maltija aħna. Eżattament. Endemika din.
Iva, iva, iva, iva.
Dina għax naħla jista' tiżviluppa għaskont fejn tkun. Eżattament. Ej, billi, billi gżira. Di kemm minna, kemm minna nafu bija naħla Maltija, kemm ila tgħix fuq il-gżira Maltija.
Minn dejjem, minn dejjem konna. Minn dejjem. Minn dejjem konna.
Ġirdin hija l-naħla oriġinali. Il-naħla oriġinali Maltija ta' dwem meta konna żgħar aħna meta konna tfal. Ħadd ma kien iġib naħal minn barra. Uħna ma kemm waħrax dan naħal. Għax kiet ta' xogħol. Mm. Allora billi Malta għandna ħafna rieħ, toroħ joħroġ fir-rieħ u jira iżom fil-bax biex ma jħakmux ir-rieħ. In-naħal taljan per assolutament fir-rieħ ma joħroġ lokx. Mbagħad in-naħal taljan għandu proboxx iżda xejn itwal. U jilħaq fjuri oħrajn bin-nektar li tagħna ma telħqux. Imma biex naraw x'qed xedin nitilfu. Qegħdin nitilfuha, qegħdin nitilfuha. Biex ħanaslu għal-suġġett tal-bara ta' Zunzan. Ħani, ħanejdlek, ma l-ħsar studju l-Università, issa, l-Università tejna ħafna fl-istudji li għannu man kaħna, jina nikkollabora ħafna ġifiri studenti li jtjamlu riċerka kbira. U paragonaw il-rutneri, naħla tagħna mal-ligustiga italjana. U dawna ma tawhom treatment assolutament xejn kontra l-varro, l-varro hija waħda li qerditinna 75 percent fin-92. Dak iż-żmien. problema kbira.
Immens, immens.
One four, three fourths tan-naħal kollu l-kolonji nqerdu bija. Mela ħan nispjegaw x'in il-varaw. Il-varaw huwa jisa għamla tkun fuq in-naħla. Iva. U mbagħad di tinżel ikollok ħabta tinżillek anke fil-mal-doqqajs. Propjament, propjament hija hekk. Hija razza isa bħal brim bi tmien ah, saqajn, majt. Illi di, effett, miex hija l-ħsara, imma ġor il-viruses. U l-viruses li ġor, jirdu naħla, li ġifiri dina daħlet għaw Malta ma xi ħaġa ġab xi jirġej. Mhux hekk stortu storja nġibu. Nġibu xi ħaġa li m'għandniex Eżattament.
Din parta siġar din nimportaw is-siġar, u mbagħad daħal il-mar, daħlet is-susa, u għandna problem. Sardinel kien ikonna sardinel. Sardinel.
Iż-żebbuġ għandna l-olif not issa, kullum kien l-olif not. Dan insomma.
Dan daħluh minn barra, dan ma kienniex Malta. U f'affari ta' staġun, staġun tnejn, Da mux bħal ta' zuzzan ilu għaxar snin kabbar kabbar kabbar l-ħsara s-soġiet out of control. Eh, dejjem dejjem dal-ħsib koloniali li dak il-tal-barrani waqwa tal-Marti. Iskur, Hemm sens, għax meta ġabuh kien raħ kwiet u jaħdem u kwiet u inti bħala bniedem li taħdmu ma jinkwitax. Ma tfartu jikkompeti ma dik Maltija. Ħalli. Meta għandek tiegħek, għandek għandek in-naħla tiegħek. Żgur, eh, eh, fil-ġenetika. Fil-ġenetika.
Qed jikkompon, jikkompeti mhux għax mar u ġabar lek. Ħajmlek id-drone u mbagħad jitgħamel. Eżattament, u qed titlef dik it-trejt li kienet ilha ġifieri fuq miljuni ta' snin. Malta iżolata minħabba l-bridging li waqaf bejn Sqallija u l-Afrika għalla ġiet iżolata. U f'dak iż-żmien eh, naħla Maltija adattat u eh, stiltet il-barra mill-kumplament. U fi studi li saru l-University kien ilhom għax kienu saru xi studji minn barra nienu anka Arnold Grek hemm paper bejn erba' qiegħda fuqhom illi l-ewwel darba li ġiet identifikata u ġiet imsemmija għal bniedem riċerkatur fuq in-naħal minn Ġermaniż, Ratner, għalhekk Rutneri, in-naħla Maltija, u instabu li minn studju minn għalija tal-vini fuq il-ġwina jistgħu sabu li hemm differenza li hija unika tagħna, u minn hemm waslu li dina hija naħla unika mad-dinja, allura endemika għal Malta, adattata għal kundizzjonijiet Maltin, ġiri tal-ambjent kif tal-ambjent fi żmien fis-sens ta' mal-temp u rjaħat. U sirna naħ meta nipparagonawhom pereżempju fix-xita ma joħroġ xejn ebda naħal. Imma fir-riħ tagħna toħroġ. Iżari, u sekk para naħla.

Nimpurtaw is-siġar flok naqbdu nagħmlu aħna kollha nurseries eh, eh, u jagħmlu u siġra tagħmilha faċilment. Ma tix xi kbir, li nġibu ta' barra ta' barra eh, lest kbir u għali. Ejju dik il-mentalità koloniali ta' barra. Ġibna s-sousa, mela, ridna l-bajtra. Mela. U dejjem inkisru l-Awstralja ma ddaħħal xejn, laqqas flotta ma ddaħħal iva. għax gżira. Iva. Dawn għandhom l-erf. U ma konxi mela?
Konxi.
Mill-ispess ta' ħaddieħor? Li għandek gżira inti, u dil gżira ndara bil-bahar, u l-virus li sul imbagħad mhux se jitlulek. Puntu, jekk ma daħħalhom.
Ma daħħalhom il-bniedem ekku. Imma nsum, imma. Issa, ejja nitkellmu ta' ħaġa oħra. Fuq l-asel, kemm importanti li nixtru l-asel tal-lokal. U għal xiex tixtri l-asel fuq il-lokal? Ħafna nies ma jafux. Il-asel tal-lokal, ehm, in-naħla, ma tixber mill-pollen tal-lokal, huwa tajjeb għall-allerġin. Eżattament, eżattament, għax Nkunu. Għax għanna nmur nixtu mis supermarket u din din ħanaslu għal fejn għanna bżon nasel ta' Malta. ħafna minnu ma jkun għasel assolutament xejn, għax dibittu u rostri u t-xibri xkun daqsek impossibli. Imma kemmu, kemmu jgħal, anka kikun tajjeb ta' barra jkun 100% pur, mhm. imma mandekx il-karatteristiċi eh, li għandek ta' Malta, l-fjura, l-ġor u l-kwalità. Mela ħan semmu per semmejt allerġija, semmu l-hay fever. Mela l-hay fever inti għandek eh, ġizmin, ma april mejju nimmaġina, u fl-arja għandek sudden surge ta' pollen. Fla, allura minn ikun allerġiku miskin ma' nifs qed joħda daqsxej pollen u tiskatta din l-imbirka allerġija. L-għasel tal-lokal, mela meta naħal fil-fatt minn hemm qed isir studju minn hemm jista' jiġi identifikat. Jiena l-għasel tiegħi fuq label kollu kod u mill-kod inkun nista' ngħid mill-liema APR ġej. Meta naħla tmur u tiġbor n-nektar miegħu qed tiġbor ukoll il-pollen. Issa fuq il-lejbi li għana jkolli kodu, mill-kodu nkun naf mill-liema erja, mill-liema jibxir ġibtu. L-Università għamlu studju wkoll u sabu, per eżempju, l-asel u l-pollen li jkollu. Mela jekk jiena l-lej bil xrajt l-asel ta' barra. U xi ħadd waħħallu l-label li huwa għasel ta' Malta. Apparti li with fine prints suppost kiteb li ta' barra li eh, eh, from Johannes, immejja ngħidu ra ninjoraw għadik. Jekk iġi testi da l-Università, janalizzaw x'polinem fih. Jekk il-pollen huwa ta' xi xtieli illi hawn Malta ma jeżistux, mela assolutament tista' ġġib provi mkejn trid minn fejn ġibtu li dak mhuwiex ħasel miġbur minn naħal hawn Malta. Mistutu tal-pollen. Iġifri fl-għasel, l-għasel tajjeb l-għasel meħud mill-kaxxa tan-naħal eh, u sempliċiment bil-motodu kif nużaw għana u Malta, ma ma nużawx sofistikati ġveri niġbruħ, nadduħ minn passator biex ikun hemm frak ta' xema xi siq ta' naħla. Cold press?
Tibqa' hemm, eżattament. Jinżel Inħalluh ngħidu jimmatura ftit dawk it-tlett jiem biex jerġa' xi frak li għadna mis-sif jitla' fil-wiċċ u inti tiġbor laqsi. Jiġifieri assolutament bli fih ma neħħejtlu assolutament xejn. La filter. Sa joqtlok iskola b'xi siqa ta' naħla assolutament xejn. Le titla fil-wiġ dik ta' kjem tkun kera fil-lajn. Kera fil-lajn, darba kien hemm xemma għalli għalli għadik id-daqxej xemma ta' għalli għadik għetturin li jupux. Inkun onest miegħek,

Hemm equipment apposta tpoġġija it-tilar ikun maqsum f'compartments lesta bil-kartuna b'kollox. Jagħmel ix-xeġġo fih, jgħalqu mbagħad inti taqla l-kartuna biex qed tippakja fis-selofejn u tbiħha daqshekk. Jadrob niktar għax inti inti qiegħed ehm, l-għasel jisu jiġi pakket minna ħalla nifis. Zgur, eżattament. Il-proċess uman vera. Xer, minimu. Minimu, kem, kem ġbart inti u poġġejt. Issa ħaġa interessanti forsi tgħidi inti n-naħla żomm it-temperatura fil-kaxxa ta' xi 40 degrees. Le le, żomm madwar 33 degrees. 33 degrees. Fil-fatt dik tispjega.
Ħan nkomplu da xej fuq il-polin jekk ma mela, mela, mela, mela. Fakkarna ħan nkomplu fuq għadi. Allura meta inti ġbart ġbart l-asel bil-polin ġo fih. U l-bniedem jibda jieħu dali batem mill-allerġija. Jibda jieħu daqsxejn asel Tgħid kuċċarina kuljum jibda minn frar u jew kuċċarina kuljum. Meta il-ġisem qed ikollu dik id-daqsxejn doża ta' polin regolari. U meta ġi dik is-sudden surge dik l-ammont kbir ta' polin fl-arja, il-ġisem tal-bniedem li qed ibati bl-allerġija Mhux se dak ix-xokk. Għax ftit ftit qed ikun imdorri għal polin, għalhekk importanti l-għasel ta' Malta. Għax il-polin li qed jieħu huwa l-polin li sa jsib fl-arja. Mentri jekk jasab għasel Taljan, għasel barrani, il-polin li qed jidriddir għal ġisem tiegħu mhuwiex l-istess polin li sa jsib fl-arja meta jiġi fl-aqwa tiegħu, allura jisi jkun bla effett. U għawnek, u għawnek, u għal-punt illi n-nies iridu jifhmu kemm hu importanti għas-saħħa l-għasel ta' Malta u l-portanti li dal-għasel ma nitilfuhx u niġġieldu għalih kemm jista' jkun bil-qilla kollha.
Issa. Importanti semmilek mela, każ, mela, mela darba kont qed nitkellem hekk fuq dan l-għażel. provi diretti jiena l-ignoranza tiegħi. Ma nafx li hemm li l-għasel huwa tajja pas-saħħa. Ħadda kelli dil-marda u fiqt. M'għandniex. Imma għandna ħafna indirect proofs. Mela kien hemm nsemmi dan unkomplu. Kien hemm mara li tkella t-tifel żgħir u beda jmur l-iskola l-ewwel dawn qatli minn Ottubru sa Diċembru it-tabib seta' joqgħod id-dar għax il-ħin kollu marid li bilek tifel u ġejju sejr it-tabib insejħu. Ġiet is-sena ta' wara. Għalġi Diċembru, għandu klikkja. U għed t-raġel kif għas ġibni ma ġibni darba it-tabib. U ta' nies intelliġenti ppruvaw jaraw x'seta' kienet il-kawża li t-tifel ma maratx. Imbagħad skoprew li biex iġġarruh jiekol ikel healthy mal-breakfast ridu jtuh is-cereals da ma ridux dan l-imbierek tifel. U bdew jagħmlulu kuċċarina kuċċarina għasel ma' dan is-cereal hekk. U meta jtomu tajjeb u beda jieħdu. Għalt li l-għasel li konna qegħdin ntuh regolarment ftit ftit dak żamm eh, bħal speċi eh, il-mart il-bot. Jimmen ma nistax tiġi ngħidu eh, li hemm mhux hekk għax tgħidli jista' jkun hu li mhux hekk imma hemm ħafna u bħal din hemm ħafna. U side effects jidher li ma għandu xejn assolutament xejn. Ma nafx hekk hux minnu bad bit sokkor hekk hux tepa leh l-għasel. Darba, darba kont kien hemm xi ħadd ma naħsebx ngħidilhom jien Minix tabib.
Nistax nerfaw responsabil tanka dal sanejt issa jena. Eh, u within brackets sewa l-esperienza tiegħi. Kont ngħidu jekku bit-sokor maħjar saqsi spiżjar u xtajjeb għaliku. Mbagħad kien hemm nutritionist. Interessanti di din saqsu għal Donata Lopezani U dak huwa spiżjar, għajt ħafna fuq dal-affarijiet, nistaqsu ilu, ngħidlu wara tixkamel program, tikkonferma fuq l-għasel u t-zokkor, nikkonfermaw. Konferma hi. Ija, minnaħa, minnaħa ta' nutritionist, għat li tgħidilhom xek, ta' għat li daqsxejn, għat li bosta ma jżeġġarux, ta' għat li daqsxejn għasel. kuljum ftit, għat li jistgħu jiddiabetiċi, ftit jistgħu għat li għat li għaliex dak huma reducing sugars. Ma għandux xaqsam ma' sukros li nagħmlu fit-te. Daka eh, kompless u l-ġisem ikiddu. Għat li dana ma jkiddux. Tantu vera anka l-atleti jieħdu daqsxejn għasel mal-ewwel iħossu l-enerġija ġiet għax mal-ewwel jassorbi il-ġisem ma sozzok irid ikissru eh, biex minn complex sugar iġiba simple molecule ġifieri u jassorbija mal-ġisem. Infatti jinużaw anka antibakterja, le? Dik importanti. Jinużaw anka il-kafallier jizaw kienu antibakterja fuq il-feriti. Da żmien illum għadna dokumentat fejn l-antibiotics feriti ta' gwerra per Ta' gwerra żgur. Daħallek bniedem għaw b'tiċċir ta' daqsiex. U fejn l-antibiotics mhumiex jaħdmu qed jagħmlulhom eh, bandages. Ekku.
Blasel.

L-għasel pur bilfors irid jaqgħad. Jekk ma jaqgħadx, jew huwa minn razza waħda ta' fjur ta' xi akaċja mill-Awstralja li tagħmlu fructose biss.
Għax in-nektar huwa magħmul minn fructose u glucose, taħlita ta' bejnietom. Il-glucose jaqgħad Allura meta mar fuq il-fjur, da ma ċejt eh, frukto, daħħa, u ġabu, u għamlu għamlu għasel. Meta bil-konċentrazzjoni jevapora, jevapora, u ġabu four sugars, ġifri, daw reducing sugars, ma għan ilma, dik il-konċentrazzjoni, da jisna edin nejdu, f'mar f'ilma, Ipprova ħoll, mela poġġihom għar fil-ma ġo mag. Aqbad erba' maref zokkor. Poġġihom ġo fih u prova ħollhom. Ma jirne, aqqas jekk tgħallih, ma jirnexxilekx. Għax il-konċentrazzjoni ma siex, ma mela issa inti għandek għasel li huwa hekk erba' ħlewwiet ma' waħda ilma. U dik il-konċentrazzjoni, anke jekk tħalliha weħda, tibda jaqadlek. Ma jaqgħadx għax qiegħed fit-temperatura 33 degrees fil-ħajf. Kif aħna ħriġnieh mill-ħajf, temperatura anka tkun 25 degrees xert li jisi inti, sewa biex tkessaħ iżjed. Mela, tajtu żmien, dik il-konċentrazzjoni kbira ta' four sugars is to one water. Il-kesħa li qed ittieħ. Da, sa jaqgħad. Sa jaqgħad. Eh, ġifieri meta għad għadu l-istess kif kien jekk ma jdejqikx ħudu maqut, jisek qed jieħu rasel maħrur. Darba provajt insib.
Marija.
Eżatt, darba provajt insib, jien biex ma qed ma ħafx nsaħnu nkesħu, provajt insib xi ħaġa xi kaxxi. Iżommu 33 degrees. Eh. Tħallihom ġa fih, ma ma sibx. Eh. Għat ma sib nixtri. Minn barra, għat forsi nsib xie kaxxi kunu iżom il-temperatura eh. biex iżom l-istess. Nafċaħun.
Bat nkun nista' ngħidlek. Għandu xi ħaġa? Illi għandu xi ħaġa hekk.
Interessanti. Iva, iva, għandu xi ħaġa illi iżommu at constant temperature daw it-30 degrees nimmaġan għandu ħita u termostat fieħda. U las allora baqalek fil-kondizjoniet tal-ħajja. Kasħu Imma mbagħad meta sa tieħdu d-dar ma żaxixti l-apparat. Le, mhux
Għawmina? Iva. Għawmina li kienu rridu. Arra, ja. Jiena kieku. Eh, Preferi. Ma kunx għalja, Ma jiku. Eh, Preferi. Iwi, iwi, iwi.
Rajt jiena u Malta. Eh, issa, ġifieri hawnhekk qed nispjegaw. Dal għasel ta' Malta kemm importanti. Issa, tkellimna anka fuq il-propolis, forse bdejna f'nejdu fuq il-propolis, li huwa dat tikħil li huwa verament ta' jepassaxa. Immens, għall-immune system immens. L-oriġini tiegħu taf xinu l-propolis, mela siġra edha tikber u għanda il-bad taħħa. Tender, tenera u da kollu. Dik hija jekel għal qabda bakterja u qabda fanġaj. Allura, ix-xitla stess għal ħol inkemmu preċis. tagħmilha coating dan, ta' jissi ċertu raża illi għandha daw l-antibacterial properties kollha biex il-bakterja u dawk jekk tiġi fuqha mlila ma ta' allura jkollha ċans tikber dil-bad tiddependi s-siġra futura minnha. In-naħal jiġbor dak biex kif qed tgħid inti jala hawn jala hemm jekk għandu xi toqbala u dieħel il-kurrent jala Imma issa nafu jekk qed niġbruha daw, niġbruha u nipproċessawha nħalluha propolis. Issa l-antibacterial properties li kienu jissalvagwardjaw ix-xitla, issa qed jissalvagwardja. Jena tissalvagwardja tissalvagwardja x-xieda.
Il-kolonja kollha. Nafu li l-ambjent tan-naħla huwa tant huwa sterili li huwa iktar sterili minn kull laboratorju sta jeżisti. iktar sterile, ma jekudux għalihom minn operating theater fl-isptar. 100%. Ek għallu għili. Ekku, ekku.
Naħla ja eh, nadifa mensa tal-ħagġeb. Jien nħobbi xin, għoddim il-kaxxek, eh, eh, bis ġuna għadna rom diħlin, u nirrekordjom bil-polin diħlin. Għat ma sebx, em bahrija kbira titħol, titħol l-ġewwa. Kelli xi waħda dan huwa.

ħad tazzera naħseb iva. in-naħla Maltija. Ejwa, ejwa, ejwa. U ħajkonna, ħanidilfu naħla Maltija forsi jorret, nistaw nibdew illi nġibu n-naħla minn barra, imma wans li nkunu tlifna n-naħla Maltija, oh, ma ġibix l-ura. Mela hawnhekk għandna, hawnhekk għandna illi jinnna nappellaw l-awtoritajiet u qed nagħmlu dal-programm biex jissalvagwardjaw l-naħla endemika. Din tiswa isem Malta. Eżattament. Din tiswa iktar bil-bandiera. Eh, naħla Maltija. Għax għaddaw l il-miljon ta' snin. Eżattament, eh, miljoni ta' snin biex tinħadem din naħla mal biex għanna naħla Maltija tal-lum. Isem Malta jgħed fil-pariklu. Sekku.
Eżatt, dini l-istoria. Issa, Il-bar ta' Zunzan. Tajjeb, dal-bar ta' Zunzan illi qed jaqred letteralment eh, daw l-koloni. Jaqredhom jom.
Mela, eh, inti ġibt gazzetta miegħek. Iva. Tajjeb, forsi norwilhom. Forsi torija. Jiena kien dan vera taw. Fuq Times of Malta. Times of Malta ta' 3-18 ta' Ottubru. Ta' sena l-oħra. Naturalment, 2022. Importanti.
Fejn din hawnhekk qiegħed juru r-riċerka qiegħed tgħid li 70% tan fit-22 Ekku. Inqatlu. Mizzunżan. Mela issa wasanna, dis-sena wasanna għas-sena naħseb jena illi ħan ispiċċaw nżarmaw ħafna nies. Oh, sikur, oh, Jena eh, eh, eh, Mario Sant, mill-Gargur, da kellimt miegħu milix ħafna, għand kellu xi 120 kaxxa, u minn 120 kaxxa da spiċċa f'xi 20, ġivi da tilef xi 90%. Ħanejlek, jiena kelli apiary 26 kaxxa. Uħud minnhom nas kien hemm 80,000 naħla għax kienu bis-super skola erba' kaxxi fuq xulxin. Aqqas kaxxa waħda waħda waħda jew naħla waħda waħda ma ħallieli. Minn 26 kaxxa. Issa ta' da mhux 90%, 100% meqru din.
meqrudin. U da fejn kien il-post? Dan kien qalb l-abitat għal-Balzan. Għal-Balzan, mela, unek biex mela qalb l-abitat da letteralment ħajżar mak. Iva. Iva, iva, iva, iva, iva. Issa, iva. jiena dissanna l-ewwel darba, rajtu ġalli li i bassiġġiwi. Għat ma rajtu jinda. Ġvi dissanna da, bida jespandi issa anki fil-kampanja l-bot mill-bini da. L-ewwel l-ewwel ħsara li jiena smajt biha kien xi għaxar snin ilu minnaħa tal-kottonera. Kien hemm wieħed għal ħażabbar għal ma nistgħux insibu tarf. Għatlu biex biżżun, għalli bżunżan. Kont naf li jeżisti dan l-imbirek żunżan. U mbagħad xi sentejn wara wieħed ta' xbiex, innaħalli kellu kollu qatilulu,

New Grounds. Hmm. Eh? Imbagħad urini specimen eh, fil-Natural History Museum, rajt il-ritratti tagħhom ta' Zunzan, mar tal-bal, tal-bal, u hu eżatt. Eh. Ġifieri dan ilu Malta, però però bid-differenza, hawnhekk hawnhekk ilu dan bid-differenza, u din hija li jistudjaw Għaliex peress li giber il-bini, u jikspandi mal-bini. Eh, eżattament, eh, eżattament. Għax u jgħix mal-bniedem. Ej, eh, eżattament. U għanna mill-li jider daf kevitis fil-bini. Fil-bini. U probabbilment il-fatt li ħafna mill-bini mhux il-bħal franka ta' kizmin solidu ġebla briks. Dan għandu l-vojt. Allora jisib krek jidħol f'dak il-vojt u fil-vojt ta' żewġ briksiet jagħmel xieda dan jagħmel. Allura ġifieri il-bniedem stess qed jgħinu mid-dabe biex ikompli jiflorixxi, biex joqtol eh, ġejt li qed jikwista l-bnidem min-naħla, allura qed nagħmlu xi ħaġa tajba. Insomma. Eh, jena ma namara. Insomma, biex biex minn banda qed tisfin. Ma tantx tajba li qed nibnu u wassaw il-bini u ngabru. Naturalment, dejjem niftħu. l-estetika u postijiet għas toħlom tmur lem. Għas timmaġina.
Eżatt.

Issa, tgħid li xi nisa jgħidu ma dax tista' tagħmel, x'inhi tagħmel l-awtorità fil-verità, x'inhi tagħmel l-awtorità? Għax jiena da għalli għalli nċemplulhom għalli ħadd ma jagħti każ u jkollox jeqpa' dej marriħ. Kien hemm nies li qaluli ehm, illi biex inti tneħħi eh, tara bal, jew xieda tiċċempel bejta. Eh. Trid inti ċċempel u tħallas tħallas eh, biex neħħu wielek. Eh, mela għandna problema din għalija nazzjonali fuq l-ola livell. Eżatt, veru. Di fuq l-ola livell assolut. Din letteralment din kas ta' di gwerra letteralment ħanadil fuq gwerra ma ma inset naħla endemika Maltija li ila għal dal-miljoni ta' snin fuq dil-art li għandna isem Malta naġanejt imsemmija għal-las. Mela. L-awtoritajiet, fil-fehma tiegħi issa li inti, ma qed tagħmel assolutament xejn. Issa forsi sejjer żball, forsi xejn xejn ħażina, imma inti xejn taħseb. Jiena bħala, issa nitkellem bħala beekeeper, jien minix mitħla ta' il-mekkanizmu li opera d-dipartiment bl-esperti li għandu, sewa jek l-esperti mux fil-imorru xindifil ħajraw bajnjom dik ma nafx fija. Għan nitkellmu mill-esperjenza prattika tiegħi u tal-beekeepers, xienet jħed mill-beekeepers li jgħu. E coordinated effort minn xi entità sal-lum ma rajniex. Li tikkontrasta mens, tgħidli allura mill-varruha jekk erditilkom tliet kwarti 75% tal-vara u rkuprajtu da kif 70% f'sena u għada ħat iżdied. Dak iż-żmien id-dipartiment issa li daħlet fin-92. Dak iż-żmien id-dipartiment biex ngħidlek tagħtu rasu mhux għan-naħla għax in-naħla għal-pollination illi il-bidja sa tmur lura passi ta' ġigant lura. Eh? Għax mus u dak il-ġen li kellu d-dipartiment u niftakar inħolqot jew kienet teżisti entità apposta għall-apikultura u għamlu minn kollox għax ġew fuq il-post ma lejpjeri aħna fil qed naraw in-naħal fil-naħal miet, in-naħal m'hemmx naħal fil-kaxxa. In-naħal jonqos jonqos jonqos jonqos jonqos u qed imux qed jixibu u ma nafu b'xejn x'qed jiġi qas il-kawża tagħha. Imbagħad meta ġiet identifikat id-dilvara qed ngħidlek fi żmien sena imma x'kien hemm konserti tefert mill-awtorità. Meta ġew għallunna x'għandna nagħmlu. Ġabunna minn barra strippi, strippi. medicina biex u tawinna bxejn għall-ewwel set. U ġew poġġewinna u jgħidulna kif. Għamlunna lectures kif narfu u ma narfux u titallem tħaddem daw. tawna friħ minn barra ġo issa jekk irnexxew jew ma rnexxewx ħaġa oħra biex jirreplace jew pereżempju fejn għal 10 li tlift lift taw kwieħed. Imma mhux eh, intlaħaq l-iskop ma ntlaħaqx mhux hemm, imma kien jidher li hemm effort u ngħidlek fi żmien sentejn irkuprajna għax il-varroġi tikkontrollata, rġajna bdejna nżidu.

Il-bal ta' Zuzan x'għandu x'jaqsam ma' turizmu. Sempliċi ħafna. Għax inti għandek restorant u għandek inti daqsxejn terrazzinek għalla per bit-tinda bil-frisk u. Fatt rajta jien is-sajf. U sa jiġi turist jgħidlek. Ah. Platt laħam, platt ħut, ħa niklu ma' niklu ma' familja u fit-terrazzin ngawdu l-veduta u da kollu. Mal-platt ħut li qed tiekol ġej jiżżunżan jiekol miegħek. Ekku, rajt assijin di. U waqt kont qed titkellem hekk kien wieħed waqafni għall-isma' li taf li sewwa. Qed tgħid, għalli, Kont qed nagħmel barbecue jien, għalli bil-gazzetta fidi, intajjar dan l-imbielek zonzan, għalli qed noqgħod attent li ma noqgħodx eh, ma jiġix fuq xi ħadd mitfal jolqu jolqu jolqothom għalli. Eh, ma għalix tgawdi dak. Rajta s-sir jien ġallu kan dal-gżira, konna qed indoqqu jiena wara, qed indoqqu fuq fit-terrazzin, fis-sajf, Jiġi bal, kien bufja, eh, li kellu eh, jiġi jikol u l-turisti d-gerxun eh, għax tibza minnu tal Għanni mar b'saħtu ta' zgur li b'saħtu.
Kem għani l gara.
Issa l-oħra, f'sija, 120 wieħed għatiltom.

Kien hawn ħafna appelli fis-sens minni stess qed iħallu l-ikel barra pereżempju tal-qtates jalfu jiena m'għandi xejn kontra daw il-feeders assolutament anzi. Però għalmenu għalmenu l-ikel li jagħmlu jiġbruh. Wara ma jħallu xem. Jew kalla jħallu l-ikel li jibes ngħidulu. Oda ka ma jmissux mm. mill-lider ma jixxallabx. Eżatt. Jek ma jixrab biex jitajja mm, minni, mm, daċ mm. mbagħad iġi jartab. U tajja bi cat food għalli kelli xin anka għandi ċertu annimali għaw jikluħ, eh. iskanta, kollox. Ma insomma, ehm, pero da ma ħallux ikellem mek, specialment anka l-organik per eżempju. Iwa, mela. L-organik barra jgħamil għalih. Ehm, pero forsi l-autoritajiet issa jistaw, mux jistaw jina nappella li għamlu, ehm, anki eh, hotline, għanajdu l għek iva. Tajjeb fejn eh, minn nies li jaraw iż-żunżan jidentifikawh, mhm. jgħidu fejqiet, mhm. jekk in-nies jaraw bejta jiktbu fejqieda. U mbagħad l-awtoritajiet imorru u joqtluha b'xejn. Eh, b'xejn, li iva, tkun issa iva, iva. effort mill-gvern joħroġ il-flus, issa ma nistgħux noqogħdu ngħidu għaddaħan itilfu xi ħaġa li hija Maltija, dina hija Maltija. Aħna x'jagħmlu x'għamel id-dipartiment? Hija l-policy tiegħu. Aħna kull ma nistgħu ngħidu nisma' identifika ċerta ruħek li għandna problema. Għax jekk minn tista' tkun kolxu minn problema. Naf sena waħda. Sena. Issa mill-li sa jifdar kem sa jifdar, kem sa jirġa juqtol, għax daqqa ta' dejjem on the increase. Eh, Zgu. Sewa, mill-ewwel mela tidentifika l-problema. għandu nis esperti, għandu għandu, ġifiri għaw nis. Professuri fuq anka l-insetti u dan, ġifiri jistaw jgħatu pariri ġenwini u seri. Kena hemm esperienza ġdid din mal-Mediterran kollu. Eh, jaraw ġifiri xġara u xie proċeduri ħadu, forsi jirnexilom jikkontrollaw barra, eh, għaw Malti ktar faċla għax pozzajr. Għanna l-vantax li huwa set kbir U l-AI illum, l-AI tista' eh. tgħinna ħafna għax f'dil ħaġa għax nistgħu qabdu la ċippa magħha din. U flaxija dit mur torqod nkun nafu fejn qegħdin. Eżattament. Imbagħad jiġu identifikat il-postijiet bil-GPS illum. Ma tiċċiflu s-esaġerati daw. U letteralment tista' dikom. Kien hawn xi kien hawn entità illi identifikat x'għandu jsir mm. u publikati, issa ma jekk għaddewx lid departiment jiena ma nafx ġara. Imma kien hemm pereżempju di waħda li jkun hemm hotline illi n-nies identifikaw fejn hu mm. u jċemplu eh, fejqiet u għandu kun anka xi inċentiv kien propost xi inċentiv għal monetarju għal nies li jidentifikaw fejn qegħdin u veru jkunu Proset, ħalsu għal biex eh, minn. Eh, eh, eżattament.
Naturalment, un bat ħajkollu grupp ta' nies illi wara jmorru u jeqirdu. Ejwa, ejwa, em, em, em, ġiviri, interess ta' xista jisir. Aw, u d-dipartiment, f'kuntatti ma' dipartiment gverni toħra pajizi oħrajn ma' dipartimenti ta' l-agrikoltura cross opinjonijiet jaqsmuhom ċertament illi jissir.
Ġviri, dawn, dawn huma ovvjament jafu u naħseb jena tekniċi għaw diversi biex jotluħ dan mux jew biex naqsuħ, dan mux impossibli bħal mettinti dan u endemiku u koll ġviri ilu ma ħafna Malta, mux u biex li skopna mux nerduħ. Nerduħ, meno, konsolna li ma jamiex din l-ħsar, ma kien 40 sani. Dan l-ert il-naħal, dan l-asfu l-erjedu l-ert il-naħal, għax jgħamil assolutament ħsara, għas 1% li jgħamil da. Xej, jiena kelli. Jiena, appuntu, jiena għandi jgħib li darba. Darba kien hemm xi ħadd għalli kif għandek in-naħal hemm. Għalli hemm qattatat xi 300 ert in-naħal residenti hemm. Veru jikol il-naħal, eh, minn jgħid jikol maqmar 500 kull jum kull wieħed. Eh, eh, ma jħallek ikber. Ma qatt
ħanejtek, jekk kelli 20-20 fer naħal kaxxa naħal f'dal post, ma morċu tgħid spiċċaw li tlieta, ġew bla popolazzjoni għax qed jikolhom labda bla da mhux tal-li joqtolhom, tal-li wara għax huma joqtlux totalment. Sakru.
U, eżattament, il-bal ta' zunzan jiġi biex jieħu n-naħal. Il-naħal joqgħod għassa mal-fetħa, mal jiddefendi il-kolonja. Kull zunzan li ġej jitir biex jiprofa jaqbad naħla bħal u dawna jollu saqjom ta' qoddimek biex igerxuħ, imma dejjem il-leċi jaqbad. Mela naħli jiet under stress. Mhux joħroġ jira'. Mela l-ikel li għandu ġewwa l-istors qed joqsulu. L-iż-żgħar jekk qed joqsulu l-istors ma jistax ikompli jbid. Ma tbidx, il-reġina ma tbidx. Eh, żgur, meta ma jkollix stors. Jista' tiġi. Eh, eh, żgur. Allu, eżattament.
Imbagħad tiġi fistat fejn tant spiċċat li jibda jħollu ġewwa. il-popolazzjoni, u bat jaqbad jiddeċidi in-naħal dik il-pon naħal li jkun fadal jitlaq. Ma ma jkunx kontent jidħol u l-larva li għatem rajtu bajnija stess joħol bajda tkun, bajda krimi, jaqbada u jtirbija. Iż-żużan rajtu ħireġ minn ġemb mela kaxxa ma fiex naħal. Imma ħalla il-brud kollha hemmhekk naħal żgħar qed jifforma bħala larva għadu hemmhekk qed jiekol lilhom joħodhom u joħodhom biex jitma' liż-żarbija. għax huma rich protein. U għalhekk jagħmel għal cat food u għal ikel organiku għal proteina biex jgħalef iż-żar li għandu. Michael, ehm, naħseb minn appelli illum, ħanarġaw nagħmlu appelli jekk l-awtorità ma tismaħiex. Ħanarġa nistiedna. Naħseb illi, naħseb illi goodwill li kunem, għax ħadd ma qatiħu gost jara ħsara li ssir. Jiena naħseb l-awtorità Sa ftit ilu ħnejdu hekk għax sa bdejna nisimgħu qed isir xi ċaqli. Ma kienux konxi tas-serjetà ta' din il-problema. Michael, ħan għedek illi ħan batu anka emails il-ministeri bħala PM News, bħala media, ehm, u ħan naddi xaħat anki biex isiru mistoqsijiet parlamentari biex naraw dawn Sewa. Dawn l-affarijiet jekk humiex qed isiru u jekk humiex qegħdin. Diġà. Jaħdmu biex biex naqsuh. Parliamentary questions kien hemm. Fuq iż-żun żambar kien hemm iva. Dasna l-oħra?
Riċenti.
Riċenti. Naħmaġa nas-sena li s-sena li. Naraw xem, naraw ġenerus post. Anka xi snin qabel kien hemm. Imma aħna bħala beekeepers għalmen issa smajna li se jkun. Biex għallu għaf level, għajmu għaf level parlamentar din eh, eh, problema għalli. Smajna mikullat. Li se jkun hemm xi għajnuna, imma għadna. ċana mux għajnuna, aħna mux għajnuna ta' flus.

Imma mbagħad iridu nkunu illi il-jur li li sa tiġbed biex tħajr jidħol fin-nassa u jinqabad, e, irid tkun speċifika li taqbad il-dan l-imbirek zunzan li għanna u Malta. Għaxina, sma dejjem tisma man tkun titkellem u minn u satiħu kollox jista' jkun ma jkunx korrett dal-ismajt. Imma Xi ħaġa kklikkja f'moħħu dal-bniedem, qalli Mike, qalli għandi dana il-nassa apposta żużan, qalli ma daħalx fija. Ma daħalx fija. Baqa injora totalment, isa miex hemm. Issa intelligenti wkoll.
Issa jista' jkun li qed ħajru jidħol Mijiex s-sustanzali, per eżempju, hija l-Asian Hornet, hmm. mijiex għall-Oriental Hornet, mela dak l ispejjeż li nfat kienu kollha dawn di drejnax, ir-riżultat li inti minn għalik in all good faith għamilt biex jakkwista, ma akkwistajtomx. Però kif qegħdin ngħidu, jekk l-awtorità ġew tkun konxja mis-serjetà għaw tarif U mela m'hawnx- ta' x'għandu jsir għax semmew. Dawn l-esperti, dawn l-esperti u għandna nies intelliġenti fil-pajjiż. U anka għax jiġifieri- anka bħala beekeepers hawn nies U tal-affarijiet beekeepers tal-affarijiet tagħhom li jista' jgħinu. U żgur. Dan għal tkun Eh, xaġa waħda, nejnu kulħadd jgħin biex neqrdu għadi. Biex nikkontrollaw għadi. Għalma nesċilna fil-najtitu najtitu nikkontraw il-barra kienet tremenda dik, jien nesċilna u kol data. Jenek nimmaġina il-goodwill. Eżattament, da xej goodwill. U wieħed irrit ikun konxju, l-autorità li konxja li viru għanna problema, aħna perswazi. Biki, perswazi, ta' tara, Għettej di daħal Mario Sant miskin u kellu dak il-naħar kollu meqrut u il-bikiti ktar. Zgur, 120 kaxxa.
Għax aħna nsiru nħobbu għanna. Għet nejda jitmu. Parti għala xaġa minnu da ġifiri u jahdem u jahdem għal-relevanti ma. Il-sija, għax anka għal-delizju tijak. Delizju Helti għalik, eżammok helti għax okkupatu da kollu. Imma taraħ għet imut l-koddim, jisek għandek pet. Għet imut u ma tista tamillu xej. Għax dina, din naħseb anka naħseb hawnhekk jien naħseb il-Kummissarju tal-Annimali. Naħseb tidħol fija din ukoll l-ewwel net mhux ikli fuq ta' biss huma pett. Eh, sikur. Tajb ma semmejt inti u issa tallajt li eh, ħsieb. Illi mhux biss dawn huma pett, dawn in-naħal huma wkoll pett. U apparti minn hekk, naħseb din għandha tagħmel ukoll pressjoni fuq il-gvern biex insibu il-Kummissar tal-Annimali biex issib ukoll xi tip ta' Jara, jekk ikun hemm sforz ġenwin, żgur li tintrebaħ, tintrebaħ il-gwerra kontri jew dan, jittrażżan.
Mela, Mike, ehm, nirringrazzjak li ġejt fil-program. U kien interessanti ħafna, għax ħadd ġin nisimek, għax anka kelli forsi idea tien għamiltom li kif suppost, għajdu għek, eh, eh, għax ikollok, tfimt? U ma tafx għadan l-aħħar esperienzi ta' l għandek esperienza u jisa. Fuq 50 sena ġiviri. Jina naqra minna, u naqra minna. Pero, eh, ħadd għost ħafna anki bl-arfil li għandek u mux ta' min jintilef. l-arfin li għandek, għandu anka jiġi dokumentat bħalma qed nagħmlu aħna hawnhekk eh, illum. Tajb anke nappella l-medja lokali, forsi mhux aħna biss eh, biex anka jistidnu forsi fil-programmi ħalli din inqajmuha ehm, across the board u tkun xi ħaġa nazzjonali. Mhm. Tajjeb issa hawnhekk aħna tajna daqsxejn daqxejn.
L-effert li stajt tagħmel inti qed isir. Fiċ-ċokon tagħna.
Qed ngħinu biex n-nies u l-awtoritajiet tkun konxja mis-serjetà ta' din il-problema. Michael, jien ħanarġaw nħallu ftit żmien Pero jekk hemm xi beekeepers oħrajn ħan nistudnuhom ukoll. Ħalli din ħalli din ħalli din. Ibqas jgħol li hawn għax hawn mhux mhux ma fx ħafna beekeepers.
Mhux dem wieħed.
U nimmaġaw xi 200. Għaw xi 200. Ġifieri huma dilettanti forsi.
Ejwa ejwa. Għaw ħafna oħrajn. Però dina titkun xi ħaġa sa kif qed tgħid inti joint li niġġilduha u aħna ħanamlu minn kollox. Michael, nirringrazzjak. Nirringrazzja lilek u nisbħalek li tgħinuna nqalbu awareness. Bil-qalb kollha Michael, diġà ġa Maltija u ħanibżgħu għalija. Ejwa, ejwa, ejwa. Bil-qalb kollha. Nsellmilkom.